ke a dumedisa ka leina la modimo tate la morwa le la moya o mokgethwa batho ba modimo bao ba mponang ba nkwang modimo tate a tla le dire ka go loka ke kgopela gore ke rapele modimo tate modimo morwa modimo moya o mokgethwa ka leina le le matla le lebotse la jesu kriste wa nazareta ke tla pele ga gago modimo ya lokileng ke tla modimo tate jehova ramasedi ke na le ditebogo ke na le dikgopelo ee modimo tate sa pele ke ya kgopela gore ntebalele dibe le makgopo ka moka a nkileng ka go šitela ka ona E re ga o ntebalela modimo wa ka o amogela thapelo ya ka modimo a lokileng gobana ke thapelele ke nnoši ke rapela le bohle batho ba phelang lefaseng modimo tate jehova ramasedi modimo yo maatla ke a leboga ka leina le le maatla la jesu kriste wa nazareta ke leboga nako le motsotso wa go tla pele ga gago ka thapelo ee modimo tate ke leboga dipabalelo ke leboga tsohle modimo ntate ke leboga modimo ntate go re fa bophelo ke leboga modimo ntate go re fa dijo go re fa metsi ke leboga go re fa diaparo e modimo ntate ka ntle ga wena ka ntle ga gago modimo ntate re ka ba eng mo lefaseng le re phelang go lona o modimo ntate ke a leboga modimo wa ntate jehova ramasedi modimo wa ka ke tlilo tsena mangwalong ke be ke fethero modimo tate ke kgopela go wena modimo wa ka o ntsholele ka moya o mokgethwa o ntlatše ka maatla le mafolofolo o ntlatše ka bohlale modimo tate modimo tate jehova ramasedi le bao ba tlo go nkwa ga ke bolela modimo wa ka jehova ramasedi modimo ya lokileng ba tle ba kwa bophelo modimo tate ba kwa go bolela wena ka molo ka molomo wa mohlanka wa gago modimo ntate ba dumele fela gobane go direlwa ba ba dumelago o modimo ntate ke realo ka leina le le maatla le le botse la kreste jesu nazareta a ile a nkgatela dikhu a bantšhela bophelo bo bo sa feleng ke na le lengwalo le ke tlogo lebala e leng la letšatši la lekgono la di-29 ya kgwedi ya march 2024 e leng letšatši le a tloganeng le matšatši a mangwe e leng gore ka lona re gopola morena wa rena jesu kriste le mophološi wa rena ga be a ehwa a ehwa ka baka la dibe tša rena ka baka la malwetši a rena gomme jo ka baka la goo a ileng a ithapotla lefaseng go tlogwela rena jalo lekgono ke tšatši leo re le bitšang gore ke good friday Ke a kgopela, batswadi ba ka ba rategago, ke ya lengwalo le re tlo sepelang ka lona ka letšatši la lekgono la, la mahloko a Morena Jesu Kriste. Lona re le hwetša go Johannes chapter 18 verse 1 go fihla ko 18. Yona e re Jesu re ile go fetša go rapela, yena le barutiwa ba gagwe ba tloga ba tshela moedi wa Katrone. Gona moo go be go na le serapa, gomme Jesu le barutiwa ba gagwe ba tsena ka go sona. Judase yola wa go mo eka Le yena felo fao o be a go tseba, ka gobane Jesu o be a hlwa a kopanela gona le barutiwa ba gagwe. Judase a ya gona le sehlopha sa madira a Baroma le balatedi ba bangwe ba tempele ba ba mo romilego ke baprefeta ba bagolo le bafarasai ba be ba swere mabone le dirumula le marumo jesu ka ge a be a tseba tšohle tše bego di tlo mo hlagela a ba batamela a re le nyaka mang ba mo fetola ba re jesu wa nazaretha yena a re Ke nna. Judase wa go tlo mo eka o be a na le bona. E rile ge Jesu a re, Ke nna, ba katakata, ba wela fase. Jesu a ba botšiša gape a re, Ke re na le nyaka mang? Bona ba re, Jesu wa Nazareta. Jesu a re, Ke le boditše gore ke nna. Ge e ba le nyaka nna, lesang ba bang ba itshepelele. E be e le gore go phethege se a se boletšego mola a re, Go ba o mphilego bona ga se ka lahlegelwa le ke o tee. simon petro yena a bego a swere tšhoša a ikgwamola a rema mohlanka wa mopreseta yo mogolo a mo ripa tsebe ya la go ja leina la mohlanka yo e be e le malchos jesu a re go petros Bušetša tšhuša ya gago ka sekgatleng sa go gona. Kgane o re, Senwelo sa tlaišego se tate a mphilego sona ke se ke ka se nwa? Ke ge sehlopha sela sa madira a Baroma le balaodi ba wa bona le balatedi ba tempele ba ba bego ba romilwe ke Bajuda ba swara Jesu ba mmofa. Ba thoma ka go mo iša go Hanas, ratswale wa Keifase, moprista yo mogolo ngwagang woo. Keifase yo ke yena yola wa go ka a eletša baetapele ba Bajuda a re, go kaone gore motho o tee e be yena a kgwelang setšhaba amen modimo tate lentšu la gago ke la therešo modimo ntate ditšo di a bola modimo ntate diaparo di a gagola ya gagoga fela ga le lentšu la gago le dula go ya go ile ka jesu kriste amen taba ye ya lekgono batswadi re kwa mo batho ba modimo re kwang ka tšatši la lekgono ka tšatši leo re tsebago gore Ke re gopola mohla ha Jesu Kriste a tlile lefaseng a kile a tla a tlo reka sebe sa rena e seng ka gauta le silivera eupša ka madi a gage a bohlokwa re kwa mo leeto le a le sepetšego Jesu Kriste tla go ya lehung la gagwe mo tabeng tše re di badileng la tšatšatši la lehono tšona di re Jesu o rile go fetša go rapela. O itše Jesu Kriste ga a fetša go rapela, yena le barutiwa ba gagwe ba tloga ba tshela moedi wa Kitrone. Gona mo go be go na le serapa Gomme Jesu le barutiwa ba gagwe ba tsena ka go sona. Judas yole wa go eka Jesu Kriste le yena ba re serapa seo o ba se tseba gobane o ba phela le Jesu Kriste a sepela le baruti barutiwa ba Jesu Kriste ba ba fela ba tsena moo ba tlile go rapela o re ga ba tsena mo serapeng seo Seo se bitšwang gore ke Getsemane. Gomme gobane yena Judase a ile a lahla Jesu Kriste, a tšwa a kgoboketša dira tša Jesu Kriste, a fetoga ya ba eselaote, ya ba motho yoo e leng gore e the informa ya ba motho yo a lahlang jesu kriste ka go felela ya ba sera go jesu kriste justus a tla le sehlopha sa masole a maroma gomme ya re ga ba fihla fao ga ba bona jesu kriste ba be ba sa mo tsebe ya re ga jesu kriste ba bona a tla ka pele A ba botšiša, re le nyaka mang? A re le nyaka mang? Bona ba fetola ba re nyaka Jesu Kriste wa Nazareta. Yena a fetola a re ke nna. Jesu Kriste ga realo a re ke nna ke ge ba katakata ba ewa ba wela fase go go laetša gore lentšu le ke nna ke gopola modimo tate ga fetola moshe ga ba mo roma egepeta gore a o ntšhe setšhaba sa baiseraele tulong ya egepeta o ile moshe a botšiša modimo tate a re ga ba ka mpotšiša gore ke romilwe ke mang ke re ke mang a re ga ba ka re ke mang leina la modimo wa gago yena modimo o ile a fetola moshe a re o ba fetole o re ke nna a re o re ke nna lentšu le la ke nna ke lentšu le le maatla ke lentšu le legolo ke lentšu leo le dirang mehlolo ke lentšu le le phelago ke leina le ke lentšu leo le šišinyago ke nna jesu kriste le kgono le yena o re ke nna lentšu le la Ke nna le, ke hwetša mo go nna le mpotša ditaba tše ntši. Ke gopola ga Jesu Kriste a re, ke nna ke le lebalelang, a re ke nna ke le fodišang, a re a re ke nna morwa wa modimo a re ke nna ke tswang legodimong a re ke nna lentšu a re ke nna ke tšereng baswasi ba dihlapi ka ba dira gore e be baswasi ba batho a re ke nna ke nna ke kolobeditsweng nokeng ya jordan a re ke nna ke kolobeditšweng gomme legodimo ga ke fetšo kolobetša legodimo la bulega gomme a re ke nna ileng ya ga ke fetša go kolobetša gwa theoga moya o mokgethwa o tšwa legodimong o tla jwalo ka leba wa fihla wa dula godimo ga hlogo yaka a re ke nna ke ileng ka re ga ke fetša go kolobetšwa eh, nokeng ya jordane gwa tšwa lentšu le tšwa legodimong le re yo ke morwa wa ka ke mo ratang a nkgahlang ka kudu a re ke nna ke ileng ka ka taga thabeng ke na le barutiwa ba bararo a re ke nna ke fodišitšeng balwetši a malwetši a ba go fapana-fapana ke nna ke ileng ka dira gore difofu di bone o re ke nna ke fodišitše molwetši letsheng la bedside o re ke nna ke tšošitšeng lazarus lebitleng a re ke nna ke fedišitšeng apartheid kgahlanong le ba mo makgatheng a bajuda le masamaria a re ke nna sehlare Sa morara ke nna ye e na le maatla e na le bophelo lentšu le ke nna ke nna a re ke nna tsela le nnete le bophelo jesu kriste a re ke nna ke boditšeng Ba mangwalo ba prefeta gore, Phušolang tempele ye, nna ke tlo e yaga ka matšatši a mararo. A re, Ke nna le tlo mponang ke le Morwa wa motho a dutšeng setulong sa bokgoši mmušong wa legodimo. A re, Ke nna ke totšego meetse ka kwa kana ya Galelea a ba veine, a re, Ke nna ke kgalemetšeng ledimo le la lewatle, a re, Ke nna ke ileng ka sepela godimo ga meetse. Jo wa bona lentšu le ke nna, ke lentšu le legolo le le maatla la leo e leng gore le boletše pele ke modimo tate ga ba moshe a roma moshe tulong ya egepeta lekgono jesu kriste wa ba fetola o re mo go bona o re ke nna gomme ga rialo lentšu le tswileng ka mo molomong wa jesu kriste le be le na le maatla gomme Go bontšha gore go bolela senatla sa legodimong se se tšwang legodimong go bolela Morwa wa Modimo. Lentšu le ga a bolela ba ile ba katakata ba wela fase gomme ga ba tsoga mole gomme Jesu Kriste a ba botšiša gape a re le tsoma mang ba re Jesu Kriste wa Nazareth a re ke nna a re gona ga le tšea nna tlogelang ba bangwe ba ba itshepeleleng jesu kriste ga bolela mantšwa ke ka gobane o botša modimo tate gore go bohle ba o mphileng bona ga go na le o tea a ileng a ntahlagela simon petro yo a bego a na le bona e le morutiwa wa jesu kriste o be a swere lerumo le yena gobane batho ba le bona le ba ba tlile le marumo le tšohle tše tšhošang tša go bolaya ke ga kgaola tsebe ya o mong wa ba wa dira gomme jesu kriste a mo kgalemela re ee o ra gore nna ga ka swanela Ke go nwa senwelo sa tlaišego ye Tate a mphilego sona ka se nwa na? Bjalo a re, Tšea lerumo la gago o le tsenye tulong ya lona. Gomme tsebe ya monna Modimo ile ya fodišwa. Ke ge sehlopha sela sa madira a Baroma le malaodi wa bona le balatedi ba tempele ba bego ba romilwe ke Bajuda ba swara Jesu ba mmofa. Ba thoma ka go mo iša go Hanase, ratswale wa Keifase, moprista yo mogolo wa ngwaga woo. Keifase yo ke yena yola wa go ke a eletša baetapele ba Bajuda a re, Go kaone gore motho O tee e be yena a hwelago setšhaba. Amen. Ke ona mantšu a ke na le ngona a letšatši la lekgono la ditlhokofalo tša Morena. Modimo Tate a ka re dire ka go loka. Modimo Tate a tla re hlonofatse ka mantšua, a tla re tlatše ka maatla le mafolofolo. Ke a rapela, Modimo Tate, ke a go leboga ka Jesu Kriste wa Nazareta. o ka re mantšu a mabedi a mararo a ke a boletšeng modimo a tate o ka re jehofa ramasedi a ka dira ka go loka go bohle ba dumelago ee jehofa balwetši ba tle ba fole ba hlokang mahlogonolo ba aparele ke mahlogonolo ba hlokago mebereko ba hwetše mebereko a tlatše bohlo e dithutong dikolong ka matla le mafolofolo modimo tate lentšu la gago Ga le ye le lefase ka moka, Jehofa bohle ba phelang lefaseng ba tle ba phele ka lona. Ka moka ke realo ka leina le le matla le le botse la Kriste Jesu, a ile a nkgatela lehu, a ntšhiela bophelo bo sa felego. Amen.